Salam dostlar, şu gün e, Blender sapaklarymyzyň 7-njisi bilen dowam edýäs. Blender sapaklarymyzyň 7-njisinde e, size Blenderyň, e, Blender studiýanyň ýüregi bolan e, Edit mod barada gürrüň ederis. Edit mod näme? Birinji bilen bärden screencast edonyny açaýyn. Screencast edonyny açýan size düşnükli bolar ýaly. Ondan Indi edit mode näme? Geçen gezek ýadyňyza düşýän bolsa, şu modlary tanap geçipdik, Object mode, Edit mode, Sculpt mode, Vertex paint, Weight paint, Texture paint. Indi bolsa şu gezek Edit moduň üstünde durup geçeris. Birinji bilen Edit mode näme? Ine, ekrandaky kamera bilen lighting pozýan we indiki Şeýlelikde, short case taba basyp, edit moda geçýäs. Birinji bilen, ine edit moduň içinde biz edit mod biziň üçin näme üçin wajyp? Sebäbi biz ähli ýasajak obýektlerimizi we modellerimizi edit modda taýynlarys. Şoň üçin Blender-iň ýüregi diýibem aýtsaň bolýar şuňa. Onda başlaýas biz Ejit Mody tanamak üçin birinji obýektiň öz düzüminde nämeler bar şolardan başlamaly. Şolardan başlamak üçin birinji bilen biz seredýäs. Bärde 3 sany zat bar. Esasan 3D grafikada esasan Blender Studio bolsun, 3D Max Studio bolsun, ýa bolmasa Cinema 4D bolsun, hemmesinde şul esasan üç sanak wajyp zatdandyr ýa bir obýektler. Birinjisi nokatlar, ýagny verteksler. Ine, şu taýda görýäňiz. Select mod vertex diýip ýazylyp dur. Ikinjisi edge'ler, ýagny kenarlar. Üçünjisi bolsa face'ler, ýagny ýüzler. Indi näili? Taba basyp, kübi pozýar we Bir myşlaryň arasyndan UV sfera çagyrýas. UV sferada bize hasam düşnükli bolar. Meselem, bira basdyk, şunuň ýüzünde nokatlar ýerleşdirilen. Görşüňiz ýaly nokatlar ýerleşdirilen. Şu nokatlaryň islendigini men myşkanyň çep ýüzündäki knopka basyp saýlap bilýän. Ýa bolmasa Edge-lere geçip islendik kenarlary, ýagny islendik çyzyklaryny saýlap bilerin. Ýa bolmasa üçünji face-e basyp islendik face-lary saýlap bilerin. Indi şul 3 tanak hereketimiziň her birinde short keýsler bar, ýagny short keýsler, ýagny gysga ýollar bar. Her gezek biziň ekrandan gelip e, vertex basmagymyz ýa bolmasa edge geçmegimiz ýa bolmasa face'lere geçmegimiz şunýalak myşkanyň üsti bilen nälenim. Meselem, men şu wagt häzir face modunda bolsam, e, vertex moduna geçişmek üçin bira basyp bilýän. Men klawiaturadan bira bassam, indi men nokatlary saýlap bilýän. Ýa bolmasa, ikä basyp, kenarlaryny, kenar çyzyklaryny saýlap bilýän. Ýa bolmasa, üçe basyp, face-lerini saýlap bilýän. Indi siz bilen şu ýerde kiçiräjik bir modelleme barlap göreliň. Mysal üçin numpad-den bire basyp obýektimiziň öň tarabyna geçýäs we Şeýle üstdäki nokatlaryň ählisini saýlaýas. Myşkamyň çep ýüzündäki knopka basyp sakladym we ýüzündäki nokatlaryň hemmesini saýladyk. Bulary delete vertex diýip bozýan. Obýektiň ýokarky böleginiň galan ýarsyny şeýlelikde saýlaýan we diňe vertexler pozýan. Şeýlelikde bizde şunýalak ýarym şar şeklinde obýektimiziň ýarysy galdy. Meselem, aşagyndan bir werteksi saýlaýan we ol werteksi hem pozýan. Indi ikinji Edge modyna geçýän we Edge modunda aşagyndaky çyzgylaryň ählisini Alt basyp saýlaýan we ýadyňyza düşýärmi geçen gezekki e, move move-iň short keýsem G harpydy. G harpy bilen Z diýip ýokary süýşürýän. Ýa bolmasa aşagam süýşüribilerin. Aşak süýşürip F harpy bilen doldurýan. We G harpy bilen ýene de Z basyp ýokaryk süýşürýän. We ýokarsyndaky eýjileňem hemmesini saýlaýan. Alta basyp Hemmesini saýladym we ýadyňyza düşýän bolsa şu taýdaky scale ýagny ulaltmak scale-e basyp ulaltýan we G-e basyp Z-e tarap aşak çekýän. Şeýlelikde bize kiçiräjik gluboki jamyň şekili döredi. Ine dostlar şeýlelikde edit moduny verteksler näme, eýjiler näme, feýsler näme siz bilen şu sapagymyzda tanap geçdik. Sapagymyz peýdaly bolan bolsa kanalymyza agza boluň, laýk basyň we kommentariýalarda soragyňyz bar bolsa arkaýyn beriň jogaplamana çalyşarys indiki sapaklarymyzda görüşýänçek.